Hemmäňize ýene-de salam dostlar. Bu gün men size Winterset-dan wideo çekýän. Winterset bu bir kiçijek şäherçe, Aýowa ştatynda ýerleşýär. Eger siz meniň başga wideolarymy gören bolan bolsaňyz, siz bilýänsiňiz, men Amerikada on alty ýaşymda exchange student bolup geldim, to ýest mekdep programmasy bilen studentka bolup geldim, şu ýeriň mekdebinde okamak üçin. Onsoň amerikanskiý maşgalada ýaşadym. Asla iki sanak maşgalada ýaşadym. Onsoň şu wagt şu birinji maşgalamy görmäge geldim. Ikinji maşgalamyňam amerikan ejem bilen men ertir ujina itýän. Häzirlikçe bolsa şu bir maşgalam bilen görüşdim. Wot häzir men şolaň öýünde ýaşaýan. Uje bärde bir hepdeden bäri. Onsoň şul altynjy günem eýýäm yzyma Nýu-Ýorka uçaryn. Bu şu meniň ýaşan şäherçäm öňküsinden birazrak ulalypdyr. Öň bir hasam bir hili hakykatdanam hiç gysrakdy. Bu şäherçe Winterset şäherçesi, Aýowa ştaty. Bu Aýowa ştatynyň paýtagty Demoin şäheri-de. Şo Demoin şäherden bir otuz kyrk minut maşyn bilen sürseň şu Winterset şäherçesine gelibilýäň. Onsoň bu Winterset şäherçesindedem Amerikanyň bir meşhur aktýorlarynyň biri Jon Weýn, şunuň şu doglan ýeri şu Winterset-de, Madison County-da. Madison County bu o zat bolýar-da, kak etrap ýaly at bolýar. Onsoň şu Winterset şäherçe, Madison County etrap, meselem, i, neme, Aýowa ştat. To ýest, Aýowa welaýaty, şeýleräk bolup gitýär. Onsoň Jon Weýn şu ýerde doglan i, Jon Weýn, neme, öň şo kowboýlar, zatlar, indianlar Şon ýaly kinolar bar. Köne köne döwürleň kinosy ol näçe şo segseninji, ýetmişinji ýyllarda çekilen kinolar. Ana şo ýerlerde oýnan gaty bir Golliwudda meşhur aktýorlaryň biri. Men size neme suratyny goýaryn size görkezmek üçin. Ana şo şu ýerde şonuň muzeýi bar, öýüniň muzeýi bar umumy. Şeýle beýle gidilýän ýerler bar bärde birki sany. Onsoň size, hawa, şu, neme, ýaşan şäherçämi görkezeýin diýdim. Häzir men size mekdebimem görkezerin, okan mekdebimi. Kiçiräk şeýle bir zdaniýa, no indi uzyn zdaniýa däl diýjek bolýan-da. Umumy, neme, gowy, amerikan maşgalamam gördüm. Olaram uje garrapdylar, garrapdyrlar, konýeşneje, näçe ýyl boldy görüşmedigime. Gowuçylyk. Näme diýeýin, birhili Ýaşlygy ýatladym diýen ýalyrak. Howa-da bu gün bärde yssy. Erbet bir öldürýän yssy-ha ýok, ýöne şeýle yssyrak. Soň daş şeýdip aýlanyp ýörün umumy öz-özüm bir şäher zady seredeýin, göreýin diýip magazynlaryna giren bolýan, zat eden bolýan şeýdip güýmenip ýörün. Onda häzir men size mekdebi görkezeýin. Dawaýçy. Ine-de dostlar, bu biziň meniň mekdebimiň stadiony. Şu görýän zadyňyz şol oturylýan ýer-de, adam şu tomaşa etýänçilaň ýeri. I bu ortada polýada bolsa mekdep sportlary geçirilýär, ýagny beýsbol, softbol, amerikanskiý futbol, şu zatlar geçirilýär. Amerikanskiý futbol çünki bärde ýewropeýskiý futbol kän moda dä, kän halap ýatanoklar, o soň w osnownom amerikanskiý futboly, beýzbol oýunlary geçirilýär, o soň görýärsiňiz nähili ýaşyllyk, nähili owadanlyk, oturar ýaly, gül ýaly ýerleri bar, bar, o soň ilki başda bärik Amerika gelemde men şu polýany görüp agzymy açdym da, sebäbi Maryda okan mekdebimiň polýasy bile deňeşdireňde ýer bile gök ýaly da, onsoň hawa. Biziňki bir duran bir boşluk bir çaýyr ne waratasy bardy ne oturylýan ýeri bar bir iki sany turnik bar meselem da Mardaky mekdepde a bärde bolsa şunýaly nemeleri görüp udobstwolary görüp wau diýdim prýam ýa ofigelam ilki başda bärik gelemde wot şonýalyrak bärem polýasy häzir da.

Onunjy, on birinji, on ikinji klas ba. Dur, ýok, on alty ýaşynda wroje bular onunjy klasy gutarýa, mne kažется, da. Karoçe, on alty ýaşda prawasyny alýalar. Şeýdibem mekdebe maşynly gelýaler bular. Ene-atasy getirenok uje bulary i bärtde mne görşüňiz ýaly neme diýada, student parking diýýa, to ýest ýörite studentler üçin parkowka edilýän ýer. Ine mekdebe tarap aňaryk gitmeli. Potom student parking A. Okey, o tarapda ýene-de studentlere parkowka etmek üçin ýer barmyşyn. Onsoň mugallymlara parkowka etmek üçin bolsa ana o ýerde mekdebiň ýakynynda bir ýer bar ýörite. Ony hem häzir size görkezerin. Dostlar, ine ýazgyny görýän bolsaňyz, şu ýerde aýtýar Winnerset Auditorium and Gymnastics diýýär-de. Bu karoçe o zat. Şu tarabyny görkezýä size. Şu zdaniýany görkezýä. Şu zdaniýa eto neme sport zal. Karoç içinde bir iki sany sport zal ba. Okuwçylaryň razdewalkasy ba. Onsoň neme da tualet karoç şon ýaly. Udobstolar ba da onsoň şu ýerde sport zalda koneşno je sport oýnaýaň daşarda howa zat gowy dä wagty ýa gyşda meselem da. Sport zala girelgesem ana şu ýerde siz uly W harpy görýänsiňiz ine.

Ýa haýwan bolmasadyr emblema karoçe soň başga şäherlere ýa başga şo ştatyň içinde bäsleşik zat bolsa bir kakoýnibut sportda şonda şo o zat okuwçylar ry ana şu pylany mekdepden diýip prosta ne tam aýdaly winterset mekdebiniň okuwçylary diýenoklarda winterset haskiýiz diýýärler meselem da şon ýaly to ýest haskiý ete neme bir güjüň o zada parodasy haskiý o soň Şo zadam suratam emblemalaram edil şo güjügiň ozady suraty ýaly emblemasy karoçe osaň bärde da şonýa bäsleşiklerde osaň meselem eger aýdaly bilemok bärde eýms diýip bir ozat da da tože bir no şäherçe bada ýerjagaz osaň şo aýdaly eýmziňki meselem eger Olaňky möjekler bolsada neme wolk soň olaram meselem häzir eýmsdaky mekdep bilen şu wintersetdaky mekdep ikisi amerikanskiý futbolda ýaryşsalar şonda şolary obýewlýat edenlerinde bu gün tipa amerikanskiý to ýest da bu gün neme eýmsiň möjekleri bilen Wintersetiň Haskilary tam göreşýä diýip şonýalrak bäsleşýäler diýip şonýalrak obýawleniýe etýäler. Osaň da bular üçinem öte takoý bir uly o zat. Uly bir many bular üçin uly bir gowy görýän zatlary. Osaň her kim şol o zat maýka zat geýişdirip bilýän to şda nu podderžiwt etýän komandasynyň maýkasyny zadyny geýip zat edip şeýdip neme amerikanslar ema şonýa zatlar gowy görýäler. Osaň men size ýene bir zat aýtjakdym neme. Karoçe Amerikada mekdep mekdepler üç neme bölünýärler de, üç gruppa bölünýärler. Birinji gruppa ette naçalna şkola, ikinjisi srednýa şkola, üçünjisi hem wyşşa şkola, no tam high school karoçe. Olam näm näme üçin ette neme O zatda bizde meselem ine Türkmenistanda Çagalar mekdep okanlarynda birinji klasdan dokuzynjy ýa onunjy klasa çenli hemmämiz bir bir zdanýada okaýas şeýlemi? Siz birinji klaslaram görýäňiz şu ýerde dokuzynjy onunjy klas çagalaram görýäňiz. A bärde bolsa on ýaly dä. Meselem ine şu mekdep Winterset High School. Toýs bul Diňe onunjy, on birinji, on ikinji klasy okaýan okuwçylaryň okaýan mekdebi ši. Osaň middle school bar. O ýerdedem gdeta bäşinji, altynjy, ýedinji, sekizinji, dokuzynjy klasy okaýan okuwçylaryň mekdebi. To ýest diňe şon ýa şo ýaşly mekdep, şo ýaşly okuwçylaryň mekdebi. Soň elementary school bar. Elementary schoolda bolsa patsanlar okaýar. Patsanlar diýem näme şol o zat ýedi, sekiz, dokuz, tam on ýaş meselem-da. Şondan başlap o zat Okaýan çagalar bar, ýaşlary. Onsoň bärde bular üçin hem şeýdip her mekdebi şeýle gutarýarlar-da indi çagalar aýdaly. Şu elementary school gutarýar, meselem şu birinji, ikinji, üçünji tam dördünji, bäşinji klasy gutaryp soň srednýe şkola geçýär-ä middle school-a. Ana şonda uje kak roditeller üçin kabutda bir Uly iş-dä bular üçin birhili begenişip, ene-atalar zatlaram bar, a tak we ana meniň çagam elementary school gutardy, ana indiki ýyl uje middle school-a başlaýar, waý meň çagam ösüp barýa-da diýşip şeýdip, bular üçin ka budda bir çagasy uniwersitet gutaran ýaly bolýar. Onsoň her gezek şeýdip bar-a, soň middle school-y gutaryp uje şunýalak high school-a geçýär welin, tože bular üçin like bir uly bir näme bir durmuşyň bir basgançagyny ätli ätleýän ýaly bolýa-da, bular bir gaty bir neme, çünki uje ösen amerikan çagalaram bir hili şunýag haý skul başlaýarlar welin eýýäm soň özlerini uly ýaly duýýarlar-da, uje wzrosly tipa men uje rişeniýa problem tam Problemalary rişeniýa tapyp bilýän men maňa indi roditellamyň nemesi gerekgäl diýen bolşup plýus on alty ýaşynda maşynam sürüp başlaýalar prawasyny alýalar osaň hasam neme bolýa bular hasam bir hili nezawisimasty başlaýada wot şonam size gürrüň bereýin diýdim. Ine görýäňiz, skameýka bar, oturylýan. Onsoň mekdebe girelge, mekdebe girelgede ine şu ýerden hem girip bolýar. Şu gyrajykdan i ana o ýerden hem girip bolýar. Koroçi girilýän, çykylýan ýer kän. Inede şu meniň mekdebim. Ine şu mekdep. Meleje zdaniýa. Bir etažly zdaniýa. Ikiji etaž a däl bu. Ýöne o zat. Ine şu Winnerset High School. Meniň okan ýerim. Bir ýyllap şu ýerik gatnadym. Klaslar okadym. Koneşna klasdaşlam ýalyk maşynly bolmadym. Maşyn sürmedim. Ýöne meni o zat şu amerikanskiý Enem-atam şu ýerik o zat edipdi. Getiripdi. Mekdebe her gün karoçi bile çyk gaýtýas da soň meni mekdebe goýýarlar, özlerem öz işlerle gitýärler. Ine uly W harpam görýänsiňiz. Winterset dip, tipa winterset. Şunýaljak gidijek şäherjede neme etdim? Okadym. Ýöne şunýa gidijek şäherçe bolsa-da meniň üçin bir uly zat ýalydy-da. Sebäbi nirde gören zadyň? Türkmenistandan gelýäň bir o zatdan. Men Türkmenistanda şäherde ýaşasamam, o zat etsemem da kak. Indi Mary şäherinde ýaşan kişi, Mary şäher mekdebinde okan kişi, nu i što? Okaňda näme? Amerika gelýän gün hemme zadyň bir hili oblom bolýar. Soň daže serýozno Amerikada men birinji gezek posudomoýşi maşyny gördüm şo wagt. Iki müň üçünji ýylda. Ýa ofigela, ýa ne znala to, şto posudomoýşi maşyn badr öýdemokdym. Akazýssa bar ekeni. Şonda haýran galypdym. Wau! diýip baý serýoznomy diýip. Da, ine. Winner set.

Takoý kliçkalary bar. Detallaryny men o zatda size belki internetde gözläp neme taparyn. Ýazgysyny goýaryn şu wideoda. Putamu şda şu wagt neme ýadyma düşürjek bolýan na it's like aa. Da o soň meň istoriýam şeýle to şda men on alty ýaşymda bolamsoň edil şo wagt nemedim da indi kiçijekdi paçandym bulaň nemesinde o soň men asla junior bolmalydym. Men asla bularda onunjymy nämemi klas okamalydym. Ýöne men onunjy klasy oka okajak ýa-da on ikini okajak, meni on ikä salaýyň diýip şeýdip haýyş etdim. Mekdebiň nemesine, direktoryna, soň olam eglişik edip, bolýa diýip, meni on ikinji klasa saldy. Şeýdip bolsa men seniorlerle okadym. Ol on ikinji klasy okajak diýenimiň sebäbem o zat, men bäriň diplomyny isledim, men sertifikat islemedim. Amerikanyň mekdebini gutardy diýip, obyçny sertifikat berýärler-de, men bolsa imенно wot amerikanskiý diplom okadym, prýam wot diplom, diplom isledim. I şeýdibem soň maňa ýylyň soňunda diplom berdiler. Begenjimden öldüm mara. I diplom şu adamma meň amerikanskiý mekdepden imine diplomym a öýde ýaty marda. Ýöne şonda gaty o zat begenipdim. Şo diplom o zat demde. A ine bul da size ýene şu zdanýanam o zat etjek görkezesim gelýä. Winterset schools technology center diýä over there. Na şo ýerde. Karoçi o ýerem näme tehnologiçiskiý sentr to ýest

Ýa hemem özüniň o zadyny çykarýa like näme şo howa maglumatyny her günki täzeliklerini şo zatlaryny çykarýa onam mekdebiň öz okuwçylary etýä to ýest olam bular üçin neme ýaly bir näme diýsemkam bir hünäri öwrener ýaly Bir ederi bir zatda ýörite bir boş oturmasyn diýip karoçe hünär öwrenýärler, ýene etýärler. Geljek professiýalaryny bu biraz etýärler-de, şu nemäň üsti bilen. Şon ýaly işleriň üsti bilen osaň biri şu mekdep gazetini redaktировать etýär, redaktory bolýar, ýene biri žurnalist kişi bolýar. Şeýdip karoçe Ýazýan zatlaram on ýaly bir neme zatlar dä bir dünýäden habar ýetirenoklar bular şo mekdebiň içinde ýa şäherçäň içinde bir bolup geçýän zatlar barada ýazýarlar umumy onsoň menem şu wintersede neme schools tek şu technology centerda men şularda howa maglumaty nemesi bolupdym prezenteri bolupdym toýs men howa maglumatyny aýdyp berýärdim mekdepde Durup zat edip şeýle normalny kostýum zat geýen bolup ine tipa bu gün biziň howamyz şeýle bolýada beýle bolýa diýip şon ýaly. Ozan neme edil howa maglumy hakyky la gralno bulaň nemesi ba bara şo görýte şol kabinetleri ýeneleri ba gdýe şo zatlar snimat edilýän osaň howa maglumatyn olar neme etýädiler da men karoçi ýaşyl ekranyň öňünde şeýle ekranyň öňüne tutan bolan bolup elimi zat nemeden bolup gürrüň berýädim ine Atam Aýowanyň bu ýerinde howa näçe, Aýowanyň o ýerinde howa näçe diýen bolup, osaň şol ýaşyl nemäň üstündedem uje şo wideony montaž etýän okuwçylaram, konýeşno, şo ýerik howa maglumatyny goýýardylar. Osaň şeýdibem, kak by, ne mekdebiň içindäki telewizorlarda görkezýärdiler. Osaň men şonam edip gördüm bärde. Gaty meň üçin gyzyklydy, eta bula tak neobıçno soň karoçi mekdebiň durmuşynda bara men köp zatlarda gaty aktiv boldum men mekdebiň teatrynda wystupad etdim birküşsanag nemelerinde oýunlarynda teatralny postanowkalarynda wystupad etdim birki ýerinde glavny rolda wystupad etdim potom sportlaryna gaşt gatnaşdym i koneşnože telewideniýe işlerine gatnaşdym şeýdip hemmeýerik burnum sokup çykdym bärde bar. Bärde. Sebäbi meniň üçin bu birinji gezekdi. Meniň meniň hiç görmedik zadym, ömür görmedik zadym. Osaň bärik gelip ýüpden sypan ýaly boldum. Bir klub, mek posle şkolny klub bar bolsa hemmesine gatnaşyp çykdym-da. Osaň a nemesine-de gatnaşdym. Men bäriň horuna-da gatnaşdym. Osaň bäriň neme orkestrynda, to ýes orkesnda oýnadylar-da, ýöne men horda aýdym aýtdym. Osaň orkestrandy neme muzyka çalýar. Menem iminna ozat Horda aýtýardym, osaň meňem sesim takoý beýik bir sesleň biridi, sopranody. Osaň bilemok muzykada neme baş çykýanlar belki bilýändirler. Karoçe soprano ses, osaň meni şeýdip neme sopranlaň arasyna goşup şeýdip umumy horda aýdymam aýtýardym. Şeýdip men hemme zatlaryna gatnaşdym şu mekdepde. Osaň bu mekdep bilen meniň gaty ozat gowy gowy bir ozatlarym bar, ýatlamalarym bar.

Her hili şu ştatlarda, nemelerde, mekdeplerde okap zat edip, bir durmuşy o zat öwrenerler ýaly-da. Durmuşy sapaklar öwrenerler ýaly, täze hünärler öwrenerler ýaly. Meniň gaty bir gyzykly durmuşym boldy şu ýerde. Bir ýyljyk boldum, ýöne bir ýylyň içinde men şu ýerde bir on ýylyň içinde öwrenibiljek zatlamy öwrendim-de. Şo seretýän ýatlamalar gelýär aklyma. Diňe ýatlama, diňe ýatlama. Näçe ýyl geçdire ýogsa başyndan-da. Gaty neme. Da. Maňa köp zat berdi şu mekdep, tak şda spasibo tebe bolşoýe, Winnerset Junior High School. Gowy gowy mollumlamam mä bardy meň şu ýerde iňlis dili mollum bardy, Missis Bartelt osaň himiýadan bir mollum bardy bir gowy adamdy. Osaň direktorymyzam gül ýaly bir o zatdy, Mister Şapiro. Osaň. Da.

Onsoň gaty ýuwaşlyk bar, realno içi strak bir hili. Bärde publiçny transport transportasiýa transport ýok. Karoçe, awtobusam ýok, metro-da ýok, hiç zadam ýok. Oba ýaly ýerde umuman. Onsoň ýa ýöräp gitmeli gitjek ýeriňe ýa-da o zat maşynyň bolmaly. Onsoň menem bu gün biraz ýöräýin diýdim. Şöwreme öýde ýatamsoň, indi şu amerikanskiý roditellemde ýatamsoň, biraz daşarda bir ýöräp neme edeýin diýdim, ýogsa amerikanskiý ejemiň maşynyny alyp, maşynda gitsem has ýakyn hemem aňsat bolardy, ýöne biraz ýöresem özüme erbet bolmaz diýip, Şeýdip aýlanaýyn diýdim. Aýowa umumy respublikanskiý ştat diýip hasap edilýär, to ýest demokratlar bärde ýok köpüsi konserwatiwny respublikanslar. Ýagny Trampy podderžka berýän adamlar bolsa onuň baýdaklaryndan hem görseň bolýar. Görýäňizmi baýdaklary bar. Onsoň ine şu daýzaň öňünde karoçe neme daýzaň öňüniň öýüniň öňünde o zat obyçnyý amerikanskiý o zat baýdak bar i potom bärde kakoýta bir adamyň öýün öň öýüniň öňünde bolsa kon konfederate flag bar to ýest konfederate ine şu bolýada. Osan konfederate flag eti o zat bolýa. Daýza bize sögäýmesin häzir. Näme alýaň diýip häzir awtomatyny çykaryp atyp başlasa näme bärdekiler öz aružalaryny ýaman gowy görýärler. Şunýaly adamlar sebäpli Amerikada aružany hiç ýatyranoklar ýarag götermek bu zakony ýatyrybilenoklar sebäbi şul adamlar ýaraglaryny göteresi ýaragymyzy götermäge biziň hakymyz bar diýip Ah, ýatyrdaslary gelenok ýara götürme, götermegi. Onsoň, karoçe, konfederat flag diýip görkezdim men, şu gyzyl flag. Şol o zat-da Amerikanyň, neme-de, amerikanskiý graždanskiý uruş bolupdy. Onam bilemok, siz bilýäňizmi, bileňzokmy, ýöne şu amerikanskiý graždanskiý uruşda Günorta Amerika bilen Neme demirgazyk amerika urşupdy south and the north basically tam new york zatly meselem aşakdaky tehas zat şolar urşupdy olam name şo jorj washington tam linkoln töwerek nu prezident zat bolanda olam irrak döwürde tam bir müň sekiz ýüz naçelerde ötýän şo soň şonda o zat şo konfederatlar Şol neme günortadaky adamlar adamlaryň göterýän flagydy şo gyzyl flag bar который krestikli şol ozaň olam nämäň nemesi hälki günortadaky günorta üçin söweşen adamlar şolar neme gullary to ýest gara garalar bar afrikanlar şo afrikanskiý gullary saklaýançylar we gullary gullugy karoçe aýyrmak islemedik adamlar a sewerden neme gelenler bolsa to ýest nýu ýorkdakylar pensilwaniýa diýdi ýa şu amerikanyň demirgazygyndaky adamlar bolsa neme gul saklamagy ýok etmek islediler da onsoň şeýdip onsoň iki tarap kak uruşdy da bire onsoň karoçe gul saklasy geldi birem gul saklasy gelmedi onsoň şeýdip gul saklasy gelýänler Iminna hälki ýala krestik konfederat neme flagy göterip şony öz bir baýdagy edip saýlap alypdylarda soň häzirem neme şu döwürde indi ýigrimi birinji asyrda hatda ýigriminji asyrdadam şo konfederat neme flag bir azrak neme diýip hasap edilýär.

Hälki flagam çykaraýarlar käbir ýerde ine. Ine men şu flagy podderžiwit etýän diýip. Onsoň şeýle açyp gürlesiň ine şu şäherçe, şu ştat umumyda rasist ştat. To ýest eme garalary, zatlary kän halanoklar, umumy afrikanlary, zatlary halanoklar. Rasist diňe aklary predpoçität etýärler. Onsoň bärde şu şäherçäň içinde. Gara ýaşaýanyny görmedim. Men student wagtymam görmedim şony, şu wagtam görmedim. Beýleki paýtagty, Aýowanyň paýtagty Demoýny aýtýaň-a, şo ýerde garalary görýäň, ýek-tük tapylýar. A wot iminna şu Winterset şäherçesinde gara ýaşanyny göremok. Hemmeksi ak. Bärde gara ýaşasa-da, oňa hiç kim hiç zat diýmeýär. Ýöne adamlar birhili.

Dostlar men şu wagt inteýem Iowa-da we men bu gün bu Beer and Wine Festival-a geldim, to ýest piwo hemem wino festiwaly. Bärde karoçi o zat indi biletini satyn alýaň elbetde adam başyna gde-de on ýedi dollara düşdi. Otaňda şu biletde neme her hili bir firmalaryň Piwosyny bir bulam neme winolaryny dadyp görýän. Osaň bärde besplatny bir iýme iýmäge zadam berýär ekenler, ýöne kempir prýam iýmäge zada ýok. Çiz, to ýest syr bar, birazjyk kökejik bar, eýle-beýle zatlar bar, popkorn atrasaň. Tak ne oçin, ýöne wobşemto neme içere zada gaty kän. Osaň şunýala wenderler bar. Görýäňiz, şeýle palatkada, karoçe şeýdip otaň palatkada öz produktlaryny, to ýest öz piwolaryny, winolaryny goýýarlar. Otaň siz hem şony dadyp görýäňiz. Ine görýänsiňiz o aňardadam. Soň şeýdip bir-birden baryp dadyp görýäňiz, besplatno dadyp görýäňiz. Olar size azajykdan-azajykdan guýup berýärler. Umumy erbet-dä, her hili içgileri dadyp görýäňiz. Wino diýdi, ýene diýdi. Da, şonýanrak gaty gyzykly, конечно-je, hezil. A neme ostorojny bolmasaň prýam peýanam bolaýýaň bara. Poetemu da meniň neme amerikanskiý kakam görýäňizmi amerikanskiý kakam neme kolýaskada oturan. Öň kolýaskada oturanokdy da öň normalny ýöreýädi ýöne arada neme bir problemasy saglyk taranyň operasiýasy biraz ters gidip şeýdip kolýaskada oturdy. Onsoň gapdalyndaky aýalam meniň amerikanskiý ejem Beti. Wot şolar ile geldim onsoň da şonýalrak. Umumy hezil Howada bu gün gowy gül ýaly men Iowa ştatynda. Anime bu bu parka Altuna park diýilýär ady Altuna. Şunýalak geldik görşüňiz ýaly adam gaty kän. Umumy hezillik. Da. Owadan park eken özem.

Dostlar ine de şu şäherçe, şäherçäniň merkezi diýen ýaly şu meniň oda da Winterset, Iowa şäherim. Şu ýerde student bolup ýaşan şäherim. Ne serediň şu güller, akazywetse oda da keni. Hakyky güller ekeni wazada. Onsoň şu şäherçäniň içinde indi hemme kişi bilýär-dä bir-birine. Onsoň umumy şu şäherçede gde-te bäş müň adam ýaşaýar ekeni. Onsoň şu o zat her gezek şu ýaz zat gelende biri-birleri bilen ylalaşýar ekenler. Irdenine daň bilen altyda turup, birküç sanak adam şu güllere suw bermeli ekeni. Onsoň şonam edýär ekenler, irden turup güllere, zatlara suw berip, serediň näri-bäri ýuwaşlyk, hiç hili ses ýok, zat ýok. Dym-dyrslyk, gije ýataňda-da ýuwaşlyk. Nýu-Ýorkda gije ýataňda to poliseýskiý sirena, to požarnyý, to neme, skora pomoş ylgar neme, Geçip gitýär ses edip ba bärde bolsa wapşe hiç hili ses ýok. Dym dyrslyk bar. Ozal men bärde student wagtym şunýalak magazynlar köp däldi. Bärde şu wagt magazyn biraz köpräk görünýär. Mundanam has içgystydy. Häzir bolsa näme bolsada çüçüt magazynlar köpelipdir ýöne syrano içgysty bar. Nýu Ýorkdan gelen soň bäri konkretno içgysty bolup görünýär. Bärik neme belki Garra, garraňda gelip ýaşasaň, nawerno, gowy bolar. Edil ýaş wagtyňa-ha bir hili göre geleniň ýaly. Izwinýaýs welin. Ýöne bäriň asman owadan, howasy gaty arassa. Realny erbet ýerde. Häzirem indi şu wagt o zat gift shop-a barýan, to ýest podarka zat almak üçin. Ýöne baryp aýlanyp göreýin diýdim öýde oturandan.